Yebo, yes. Welcome to Gazankulu Entertainment. It's your boy Swash. Eh namuntlha ni nghena nakambe hi updates ya ku why sesi eh khale ka mfazi wa Sibara yi nga winanga best Xitsonga most popular song and i ncini xivangelo xikulukumba lexi nga endla leswaku yi nga wini and why okay Noel subscribe u like u share u comment u tlhava na notification bell leswaku loko ni upload tin'wana ti-videos you get something out of it okay let's go xo sungula ta rhangula hi laha ka loko a karhi a a vutiseriwa va n'wi vutisa ku . va ri mhani i pet va ri but pet xiyisa lexiya xi ka xi vutisa ku a i chuhile na ivi va ku a nga chuhangi xi n'wi langutisile phela xi la kahlekahle laha loko xi n'wi vutisa a xi la ta kuma ku ri wa titsongahata na because obvious xiyisa lexiya xi va xi kha xi tiva ti-results ku ti tshamise ku yini swi fana na thicara u. Ka thicara a famba na a ngo tshama a vona mikhamu rasa rasa laha tlilasini a vona n'wana a miyele no va ka swi tiva ku lowu vulavula mahala i feyilini loyi a wu vulavula mahala i pasini i bayizisa lavan'wana hi ku vulavula hi pasi swo fana na sweswiya xi se xi tiva ti-result hinkwato ku i pasi i winile. kumbe a nga wina ewe xo yi vutisa kahle xi la ta twa ku swi nga koteka ku ri xi xi xi xi xi yi twela vusiwana na xi yi vutisa ku a i chuhile na a yo nghena yo haha mana a ni chuhi mina a ni xikandza xo chuha to mi ni langusa hee mi ni vona kahle a ivi xi ku hoo yi na pride leyiwani ne okay phela xi yisa hi xa a xi ta ya xi ya byela tichomi ta xona ku. Cincani kwalani ka ka lweyi a nga wina ka most ka ka ya most popular song mi cinca ku nga ha vi yena Muyisa luya a ku vi xongi a xi ta xi cinceni mara a xi cincanga xi se lexiya xo ve xi ku hayi leyiwa a yi na pride leyi xi ve xi xi tshikisa sweswo ivi then a hi ngeneni hi vona ku . ti-fans or vanhu general va ri yini hi ku ya hi leswi nga humelela why since sesi laha yi na lero e each and everyday ya nghena ya va ka live ka yi two hi va live. nampundzu ka Facebook yi tlhe yi va live namadyambu during the day yi karhi yi update swin'wana yi kha yi tsaletela status so since ka ti-awards letiya to huma a hambi yi lo nyamalala hambi yi lo teka passport yi ku Zimbabwe. hambi u lo teka passport ku malawi la ni ta boxiwa a a swi twisiseki hi ku ka ha ri hava nchumu a ku na lexi nga update-iwa laha ku hava nchumu a ni tivi ku humelela yini so a hi tweni ku ri va ri yini vanhu kuloni general xi xi u le ku swekeni hayi mani a ni vuriwa ku sweka mani ivi laha no ha nghena hi vona pilato muvambi lonkulu a ku yini yingisela a nghoma ya munhu wa munhu leyi a yi dume na le. ka Mazulu, Mapedi na Matswana ma ma rhanga ma rhanga wini a nga wini n'wana wa vanhu futhe best album yi famba na best producer swi khome mali ya producer swi dya i va hlekelela a i le ku vambeni muyisa loyi a hi tweleni un'wana.

credit eka Mister Post ku va a wine award a ku eka xongi a rivala hi ku wina award leyi lavaka ku ti vahlaleri va yena or vahlaleri as a whole va n'wi vhothela i va ku the problem ya xongi i ku u hlamulela ti-fans a tlhelo a tlhela a ti vula maduma eka page ra yena loko va tsala swa negative ya bazela hi ku va block-a. ya a kha a hlamusela ku ri ya i na problem yo hlamulela defence a tlhelo a va vula madamu swicopeti i va tlhela a loko va vula swa negative a va block a va ku leswi swi endla ku a sala na ti fake fans laha va chavaku ku tsala swa negative hi ku u ta va block-a wa yi vona ya twakala yeleyo ivi a ku the remaining fans. on her page post fake comments pretending as if they like her and this gives her a wrong impression about the level of support she commands and it's it's a pity she can't control who they vote for on there yeah misa lo i hlamusela leswaku ri eh va ti-fans leti nga sala i ti-fans leti ti tsalaka swa kahle ntsena a ta ha tsala swa negative ti tsala swa kahle ntsena ivi tinhlonge ri ti khometa swa kahle tinhlonge ri ta n'wi tsakela ku ri a ti n'wi tsakeli ivi loko fika nkarhi wa tivhoti ti nga vhoti because a ti swi koti ku tsala swa negative loko a tsala swa negative wa rhuketeriwa u ri wa dooh se block-iwa swo fana na sweswo. Laha ni vona eka va ri ndhuna xifayana xifayani ka . xinyamana. A ku Prys Rangane na Joe Schriman hi vona va control-aka ti-award ta M_L_F_M. Loko u holova na vona rivala hi award, vutisa xongi. Yerr! Ivi ivi byin'wana va ri i vumbiwa rixaka ka Malamulele. Loko a ku lo wina luya wo lwela xivongo a hi ta dya thyaka va ri u tlele ku tlela a u tsandzeka no pfuxa nhloko ivi ti hleka yerr ivi khulbila a xi xave na movha ya xona ya kahle ya cow rolla zebhu twenty fifteen leyi a xi lava ku ya hi yona eka ti-awards unfortunately swi fika swi tsandza. Ivi Pilato, muvambi lonkulu, a vuya Jarimani, a ku, Kasi xonghwe u lo deactivate Facebook account na? Himpela i le ku tikeriweni, n'wana wa vanhu! a vula Jarimani. leswi vanhu va vulaka swona not me Magesh pastor u ri ni twa ku vava hi xongi ni vhothe ko tala nyana ni vhothela xongi problem ya xongi i ku u vulavula ngopfu u na makatla wa titwa hi swona swi nga endla. ku vanhu va nga vhoti xin'wana xi nga n'wi dlaya hi leswiya swo endla video a ku prince rhangani i bari a fanele a nga vulanga xongi i xongi hikwalaho ka mister cool ti-artist ta ka hina a hi tshikeni ku nyanyuka hi nga vulavuleli please okay mun'wini mpimo pastor impela pastor dmani ivi. Laha mo hi zama nyana ku vona ti ti-comments hinkwato ku ri ku endlhakalani la kumbexana hi ta vona swin'wana i vi Godfrey Makhuvela pride yi onhele vo tala i Maxindzi Moses i va ku kambe na Xiyengi xi n'wi tirhisile xi ri u lahle nyana ne munhu wa munhu. Hina hi rhandza vunanga bya Message a nga za a nyanyuka hi single track for the whole album. Yarr! Ivi u hoxa xikhaffa. Vumunhu bya laveka byona but na n'wina mi nga n'wi tseketseli guys. Ya ya u right na loyi hi nga tseketseli sesi la. Ivi Messi makwenu wa Omo ya xisibi lexiya xo lava xongi. Swi lava xongi u na makatla ngopfu he a tlele a tlela a ku ku petsulela vaseketeri va yena swo lava eyi ya eyi yi yi komisakomise ngopfu laha swin'wana swi swi pfa swi ni bita ivi Mister Vincent Ngobeni ya leyi Mister Vincent Ngobeni se se se man of war ivi yi ku. Problem i busy na munhu a nga ri ka yena everyday i tseketsela rhangana sesi loyi a nga na mahanyelo i masta yi vulaka sweswo i n'wana stone la mara xona xi sasekile neh i Mister stone i nga ri se i se i hleketa ku gangisa. Ku saseka na ku biha munhu a nga swi control-i a swi vonisa a swi vonisa swona hina hi langute leswi wena u kotaku ku swi endla no swi control-a xongi a nga hloniphi vanhu van'wana munhu wa munhu.

hlawulanga ku xonga kumbe ku nghenisa xandla ka vuxongi bya yena i ntumbuluko wu nga n'wi fevhara respect number one ni swi twini he Stone i ve lani xin'wani muxaka holobye musi n'wina na munghana lowunene mi xavisa ti-awards va ta wina njhani. ya tanihileswi va hlamuselaka ku ri va ri ku xavisa swa ti-award eya loko ku ri ku xavisa swa ti-award hi muxaka holobye un'wana na un'wana a ya a ya xava hi ta vona ku va ta wina hinkwato for the best most for best most ya swo fana na sweswo. popular song e swi komba ku next year va fane e loko va nominate-iwa vanhu lava un'wana na un'wana a tshama na mali exikhwameni a kota ku xava award hi ta vona ku yi ta wina swi nga endleka ku the best new comer ku va ti-artists to ringana four hi ku hinkwavo va ta va xavile na okay no a hi tshikeleleni e masiya masiya a ku yena u na makatla hawu. Hinkwavo vanhu lava vulavula hi makatla se sesi yi fane yi ringeta ku chicha nyana makatla nyana la leya swo president Mayengani wa vulavula a swi laveki leswi hi makatla ivi laha va ku Jean ntukulu wa ka Komati Komati le ka va psychology yi ku. Loko vanhu va endla TikTok hi music wa yena, a langa ti-celeb a post-a tona ka page ya yena. Sesi un'wana u endle video hi siku ra ndhavuko se a lava ku n'wi suwa ti-million. Vanhu vanhu va tshika. va swi tiva va ta ku kuma kwihi ntirho wa wa artist i ku i ku vheriwa ti-artist to duma na to ka ti nga dumanga dankie ya sesi lani yi ringeta ku hlamusela leswaku ri lani i nga ri yena a zama nyana ku post-etela. ti-artist letiya to duma loko va kha va endla music wa ye ka TikTok a tshika ti-fans ta yena leti ti nga havaku mali swo fana na sweswo ya hi ta va hi hi hlayile mara lava vulavula hi makatla va ri a yisi makatla a hansi yi kombisa respect ka ti-fans ta yona na le na lavo ka va nga ri ku ti-fans a va ta va karhi va va va vhotha hi ndlela yo fana na yaleyo okay a hi yeni hi ya cheka swin'wana ivi Xitsonga music yi ku swi tshikile hosi. yi vula vito ra yena laha yi ku please check up on her laha va hlamusela leswaku ri van'wana a va a va tsutsumi va n'wi tshunelela va fika va n'wi khafatanyana nyana ku ri a nga za a hleketa mhaka yo biha ya swo fana na sweswo loko ri hi ku ku ndzima ngopfu ku le ku tikeni laha South Africa. I vi i i Tito xa hi ku xinghezi xi ri don't count chickens before eggs are hatched, problems khwiza yi wine before yi wina wise man Thomas Khoza i Thomas loyi i big fan i ri kasi a lo tshembisiwa award na ivi a hleka, eyi ku dzima ngopfu ti-fans la ivi. Kombi a ku a hleka ku sungula a ku wa ha tlele na sweswi a nga se pfuka ku sukela hi ti five a wa dyi na problem ne a va hleka ivi Thoko wa ka Mujoni u ta va strong hi le soil la. e ma e muchongolo a ku maxangu ya ti-award Wiseman Tomas a vuya ku rhangi a rilela xivongo sweswi ma-award i u rhange a rila xivongo sweswi ma-award a kombisa ku hleka la ti-fans leti huma kwihi leti. Ya ivi Loveness Lucky Baloyi a ku ku hava award yo yo ti nyika ivi a Ngoveni la a ku mara that song yi powerful na mhani wa vafana ti-award ta xitichi xa Vatsonga a hleka heyi ni nge hlayi hinkwato a ri nga ze ri xa yes. Ebenakulbihi laniwani a ku futhe mina na munhu wa munhu hi vone ntiyiso shame ya leyiwani mehe ni nga yi hlamula xi so Kolbihi na sesi va fambe va kha va tiva ku ti-award va tekini a ni tivi ku vu lo ya n'angeni or vu lo profetiwa byela ku ya wena award yi tekini wena award yi tekini ivi yena a go deep-a papa a ni tivi ku va nga va va swi endlise ku yini because. since va nga fika le va nga kumi ti-award they are disappointed something which is not good at all they are disappointed ma yi vona mhaka ya kona swin'wana leswi nga dlayisa sesi la hi leswi la ku yi nga wini nchumu ma vo yi ku most popular song i munhu wa munhu hambi mo kwata mi tlhe. mi kwatinula. A mo kwata mi ta tlhela mi kwatinula ma vona. I swin'wana swa swigego leswi and obvious this is swi kombisa kahle leswaku ri yi vhete yi byela leswaku yona yi winile already. Ya xin'wana xi ku n'wina mi ngo squeezer va wine xivongo ntsena. Kasi Pulu mi onhela yini skhwiza wa hina ivi xi kombisa emoji ya ku rila la heyi a ha ku trend-a yona sesi la heyi Aries hi ta ku yini.
Ya ivi xin'wana lexi nga hi dlayisa xo hetelela i ku va tshame va vula ka Munghana Lonene va ku tinghoma to gega na swicele a va ha ti lavi va lava tinghoma leti nga ta tsakisa vanhu. example leyi ni nga mu nyikaka yona tinsimu to fana na letiya ta va Doctor Sophie letiya to vulavula hi hi yini to vulavula hi leriya ro vulavula hi va masi wa mina va nwa ti-brutal va masi leriya i risimu ra le ntlangwini leriya ro tsakisa vanhu kumbe tinsimu leti ti nga akaka vanhu not ku ta swigego gego. hi leti vona va nga veka nawu i nawu wa kona va nga hlamusela ku ya nawu lowa hala tinsimu ta so ta swigego na tinsimu ta nhlamba a va chayisi swo fana na sweswo so leri risimu a handle ri tsakisa vanhu ra va nyanyula vanhu because i mhaka ya ku ri risimu leri a ri na swigego un'wana na un'wana loyi a ri yingiselaka risimu leri ra munhu wa munhu u relate-a eka yena. Let's take hi loyi nhwanyana u tshikiwile a ni u tshikiwe ku bava obvious loko a ri twa risimu leri n'wi ri kha ri ba u ta hlamusela timhaka leti to ya na na na mina na vanhu va mina ni se i va a kume un'wana wa nyuwana wa yena mara a nga se hila a karhi a byela liya ya bolt yi nga n'wi tshika a ku. na yaloye i nga na yena i na munhu wa yena. Hi lero risimu leriya ri ringetanyana ku nandzihisa nyana ri endla ku munhu a kota ku phefula ka ka vanhu lava nga tshikiwa va nga nyisiwi na hi mijolo swo fana na sweswo like ni nga nyika example ku fana na Makhadzi, Makhadzi na yena a ya ha ku heta ku. yisiwa hi mijolo le ka Master K_G ivi na yona yi endle yini yi ri yi tlange yi ri nsimu yi tlanga part ya ya kona kwala yi kha yi yimbelela kombisa na sweswiya ti-video sweswiya swa ka TikTok yi kha yi kombisa na yona ku ya yi gagamisa luya so hi ku ya hi ndlela yo fana na yeleyo na that's why risimu leri ri tsakisa vanhu i vanhu va ri twa ri tsakisa mara swi hetelele laha ka ku ene hala tlhelo ku na yin'wani mhaka mhani ya ya ku ya ku sesi laha risimu lera vona a va lava va ri a va lava ku ri share-ra na munhu ku va ri ku na un'wana a nga endla video a ri tlangisa ivi loko a endla video a ri tlangisa sesi yi kwata ku yi ku yi ku wa wa delela yi ku ya n'wi suwa i nga ri n'wi suwa close to one million. hambi yo mamiliyoni ni mangani ndhawu leyi ku ten one million va yi yi te ya n'wi suwa yi la ku ta n'wi suwa ivi mi se la ku ya ku hayi mina phela a ni lo fika ni rhekhoda risimu ra wena ni teka ti-instrument ta wena ni ya chela ti-voice sweswo ri tlanga as a D_J ku fana na loko ku kha ku tlangiwa risimu ra un'wana na un'wana regularly regular just just like that. ivi se swi yi jampa yi nghena yi ku ya na ku suwa what what what swo fana na sweswo lero eyi se swi na yona a a ni tivi no a ri mehe ni nga ni nga vulavuli byo tala mara a no lava ku kombisa sweswo hala tlhelo ti-fans te to tala ti ri ti ri sesi va na mhaka va ti kurisa ene a va engage ti-fans. va tshika leswiya kahlekahle a va ri yisani ma makatla hansi mi vulavula na ti-fans-i ta n'wina ta kahle mi tikhoma kahle hambi tin'wana ti nghena ti fika ti toilet-a laha ka ti-comments n'wina amukelani hi sweswo swo fana na sweswo ene mi vulavula na ti-fans mi ti engage-a everyone put everyone equal that is where you will see because swi fana na ni ngo nyika na example ya. ya Benny Mayengani va ri mathikithi va xava mara va gina va nga ha yi ask yourself what is why n'wina for sesi va yi tsakela mara ku fika ka ti-vote va nga vhoti so okay no worry mhani munghana ndzi ta na na ku update yeleyo ya ti ya ya hi ti-reaction ya ti-fans kahlekahle ku va lava yini and va vona yini.